Yekî diz çû hespek dizî, piştî di sê rojê din da kurê xwe gola û here piyasê vî hespî bifiroşe. Kurê wî hat piyasê, miştêriyek hat balê, got maşala ev hespê te çiqas delal tê dîtin. Kam Seedata hê ez lê siwar bime ger baş be ez ê bikirim. Got kerem ke. Zilam li hez siwar bû û her re tu naçî. Hespê wî dizî. Kurik destvala zivirî hat malê, bavî wî got law te hesp firot, got erê babo min firot. Got te bi çiqasî firot? Gola me bi çi standibe me bi wê fiyetê firot. Zarokek ser cehdê digiriya diçû viyalî û dihat wiyalî, zilamek rastî wî hat, go xwarzê xêr e tu li çi digerî, çima tu digirî, go xalo wala milyonekî mon dabî ye li serê digirîm. Go negirî xwarzê aştira milyonekî û here malê. Zilam milyonek dayê û çû, li pişt xwe rê ku wa kurik dîsa digirî. Gazî kir, go xwarzê çima tu digirî, min milyonek neda te qey, go xalo wala milyona xwe yî din min bidî ta dibû du milyon. Zilamek ji derdê cînarê xwe dinya li ber çavê wî reş bûbû, êdî jî halê xwe gazin dikir. Hat ba melekî, got, Xwedeş te razî be, got, cîkî wisa bê deng, bê qêr û qerebalix, cînartiya wan xweş, got, deng û his ji wan nê, cîkî wisa tinek tu ji min re bêjî, ez herim wê derê. Melek milê wî girt, wî bir ser mezela. A ku ew ciyê ku tu lê digerî hev dir e, cînartiya van pir xweş e, qet deng ji wan dernayê. Zarokî tembel hebû diçû mektebê, roşkî bavê wî jê pirs kir, Go law xwendina te çawa ne? Mielmê te ji te memnûn e yan na? Go çawa ne memnûn e? Xwedê ji te razî be. Go mielmê min gotiye ev sala were dîsa ez û tu bi hev ranin. Zilam kî cewrikê sa dabû ber dilê xwe di ber mektebkî de derbas bû. Hinek zarok ji mektebê derketin kenê xwe pê kirin. Go Apo tu kurê xwe dibî kûr? Go law ew mekteba ku hûn jê tên ez ê bibim wir qeyd bikim bira ew jî bi hevalê we. Yek di ber goristanê de derbas bû, dît ku wa camêrek di nava goristanê de rûniştiye. Çû balê jê pirs kir, got, Bira te xêr e, tu çi dikî li vir? Got, Wele hinka malê min diziye li hêviya wan im, ew kurv e herim xwedê wê bên vir. Bavê yekî miribû ji ker ba wî şev û roj digiriya û nan nedixwar. Hinek hatin hawariya wî çiqas digotin serê te sax be qet serê xwe ji ber xwe ranedikir, ew qas xemgîr bû. Yek jî hat bi destê wî girt, got, Heyra xwedê bavê te sax ke. Di bajarekî de êşa vîrûsê belav bûbû, her kesî masket da ber devê xwe. Zilamek di loqinteyê de rûniştibû şorbet xwar. Hema ji nêşka ve zabite ketin hundir, hatin ba vî zilamî got zû maska xwe bide ber devê xwe. Wê çawa şorbê bixwe lawo. Di civatkî de ji yekî pirs kirin gotin tu dixwazî bavê te bimre yan bê kuştin. Got dixwazim bê kuştin, ji bo nas perê xwînê bistênim. Zilamek Raza di xewnê da jê ra gotin tu çi bixwazî em ê du qat êyî bidin cînarê te. Zilam got ez dixwazim çavekî min kor bi. Ji gavanekî pirs kirin gotin dinya rast e yan girover e? Got ne rast e û ne girover e, dinya dinyayekî tevlîhev e. Yekê Îşatçî ji bo yê avakirina dîwarê xaniyê camêrekî ji xwe re îşek bi qebale girtibû. Dixwest îşê mehekî di rojkî de xilas bike. Ji çiraqê xwe re got, Pirîketa bide û xercê bide, pirîketa bide û xercê bide. Got bireve dîwar hat. Her du guhê yekî şewitî bûn çû xestexanê. Doxtor got, Ev çawa guhê te şewitîne? Ka ji min re bêje. Got guhê min ê rast e, got telefonê lê xist, got ütî di destê min da bû, min da ser guhê xwe şewitî. Ê got ev guhê te yî din çawa şewitî? Got min got ez ê telefonê embûlansê bikim, min ütî da ber guhê xwe yî din. Jinekî wesfê qenciya xwe ji mêrê xwe re dida, got tu bi kevî cinetê jî, got tu jinekî mîna min nabînî. Mêrê wê got Înşallah ez nabînim. Yekî diz ket dergayê Sofya, geriya û tiştek nedît. Derket û li ser derî wisa nivisand, Gowela ji xwe niyeta min belî û lê belê min çav da vê feqîriya we a gir gir dilê min û devxatirê we. Seîdê Nûrsî deranîn mehkemê, hakim tu sûc nedît, jê re got tu dîn î em ê te bavêjin timarxanê. Got rast e em tev dîn in lê belê her kes dînîtiya wî li gorî meqamê wî ye. Yekî ji zanyarekî pirs kir, Got nêvanê min zehf tên û diçin ku ez çawa bikim ez ê ji wan xilas bim? Jê re got, Nêvan yan zengîn in yan feqîr in. Ji zengîn a deyn pera bixwaze êdî hew tên û divê feqîr jî ku deyn pera bida wan ji bona deynê xwe nedin ew jî êdî hew tên. A gotê vî awayî ji nêvana xilas bî. Yekî gerok xwe avêt camêrekî got Xwedê îş û karê te li hev bîne ama çend qurûş pere tu bidî min. Vî zilamî deh qurûş derxist dayê got Aş te re lê ji min re dea neke. Got Çima? Got Lewra deayê te qebûl bib yan tê ne di vî halî de bûyayî. Demekî dea da rastî lazim e. Zilamek tevlî kerê xwe bi rê da diçû, yekî cînarê wan rastî wan hat got Selam û Eleykum. Ev vî zilamî got Ez silavê kerê mîna te danagerînim. Vî zilamî jî got Ji xwe min silav nedate min da wî kerê ba te. Min ev pêkenok digotin, camêrek li ba min bû got tu çima wisa ecele dikî û kurt dibêjî. Min got ekonomî qirîz e, bila înterneta temaşevan a zêde neçe. Ji yekî pirs kirin gotin en şerma mezin çi ye? Got en şerma mezin ev e ku mirov li ber hineka bikeve û ew ji bona mirov nikaribin tilya xwe bihejînin. Xwedê kesî şermê da nêlê.